Dwi yn Bontnewydd heddiw i ymweld â hen dafarn sydd ar ei newydd wedd, ac un sy'n gyfarwydd iawn i ffans Come On Midfield. Tractor yw'r ffordd i deithio ffyrdd y wlad, a'r chauffeur heddi yw Dylan Humphreys. Hwn yw'r ffordd i gyrraedd, Dyl. Hwn yw'r ffordd i gyrraedd, mewn tractor coch. Ie, yeah, boi.
Falle fod hen arwydd y bwl a thîm pêl-droi Bryn Coch wedi mynd, Ond mae'r teirw yma o hyd. Hei, diolch ti, boi. Ydw, dwi wedi cyrraedd ein tafarn y mis, sef y New Brahms, Bont Newydd. Wrth ochr y tân, mae'r tad a'r mab. Titch, beth sy'n mor arbennig am y dafarn yma? Um, un beth oedd ei ddeud, mae tafarn lleol, a os dwi'n dod yma am beint, mae rhywun dwi'n nabod yma. So dyna beth i'n neis cael pub lleol. Ac Alun, i chi wedi byw yn Bont Newydd erioed?
55 mlynedd dim oltis yma. Ffrindiau da sy'n bont yma. Pawb yn iawn efo'i gilydd yma, dim problem. Hwyl.
Ie, chi'n da, bois. Hwyl. Chi'n da, gia. O Bryn chi yw'r cogydd fan hyn yn y Newbra. Dwi'n iawn i ddweud bod y, y bwyd wedi trawsnewid y ffordd mae'r dafod mae'n rhedeg? O, yndi. Mae'r sawl sy'n dod yma, maen nhw'n dywed yn gyson. Wedyn, mae'n ma neis gweld yr un gwynebau felly, ond oedd o waith i ddechrau. Do'n ni ddim yn disgwyl i fod yn y bysau yn y goddi, a da wedi creu pyn bach o ryw fwmster, really. sydd yn neis. Siwr bod hwnna'n bwysig i dafarndai erbyn heddiw, bod nhw ar gael ar gyfer pethau yn fwy na dim ond yfed, bod 'na stafell. Wel, dwi'n dwi meddwl, mae pobl yn disgwyl fynd i tŷ tafarn rwan, bod 'na rhywbeth i gael. Mae diwrnod yr pickled egg a yeah. pork pies a falle di gorffen, dwi'n meddwl, lle de. Ond uh, na, mae o'n... Mae'n gefn i'r tŷ tafarn, swn i ddweud.
Dewi, ti'n gwisgo'r top, clwb pêl droed bod newydd, ti'n neud lot o'r clwb? Wel, dwi'n trio'n helpu hyn am mynd bedau de. Dwi ar y giat ar hyn o bryd yn trio help pres i'r clwb bob wsos de. A wedyn, sut mae'r dafarn yn cydweithio gyda'r clwb? O, ffantastig, heb y dafarn, does na ddim clwb yn y Milwy de. Mae'r dafarn yn part mowr o'r clwb de, o'r hogia, y bwyd dan ni'n gael ar ôl y gêms a felly a sbonso'r clwb a bod dim arall de, maen nhw'n briliant. Iechyd da i glwb pêl droed bod newydd felly. Good thing, yeah boi!
O Glenys, Olwen, Carol a Sylvia, chi di ffindo spot fach cosy fan hyn? Do, mae'n hyfryd yma. A fan hyn i chi'n dod fel arfer am ddiod bach? Ia, ia.
Fan hyn yw'r dafarn i chi'n dod pob tro fan hyn yn Mont Newydd? Da ni'n cael pryd o fwyd bach, ac am bod chi yma heddiw de? Wel ie, chwarae teg. Dyna pam da ni di dod fwya.
Ia tad. A chi'n cael croeso da pob tro fan hyn? Yn dan tad.
Chwarae teg, wel, Newn ni ddweud... A bwyd werth 'i ga'l. A bwyd gwerth chweil. O, ma' werth 'i ga'l ydi.
Bwyd cartra. Wel beth am ni roi iechyd da i'r niwbr o Bontnewydd? Iechyd da. Caryl, doeddet ti ddim yn local, ond bellach ti 'di symud i'r pentre. Sut croeso ti 'di gael 'ma? O, briliant!
Da ni yma wan ers bron i ddeuddag mis, a mae o'n briliant o groeso, yndi. Yr unig dafarn yn Bontnewydd, ond ydi'n dda, 'sech chi'n dweud? Mae o'n un o'r rhesymau nathon ni symud yma. Da ni wedi cael gymaint o groeso, mae'r bwyd yn lyflu, mae'r staff yn briliant, mae'r locals i gyd yn spot on. Unwaith eto, Bod Newydd! Gan i fy nghadeio, can i gwlad i chi. Fi'n dreulio nawr, lorries man, sa bois y JCB.
Felly'n llawn haeddiannol, Tafarn y Mis Hen o S4C y mis yma ydy y New Brawd Bonnet! Rheolwr golwg yr hen Budweiss!